Hemmäňize salam ýaşlar. Köpüňiziň haýyşyňyz boýunça Instagramda ýazdyňyz, zat etdiňiz, e, bärde de meselem YouTubeda da kommentariýa goýup bilmeýänlerim bar diýdiňiz arada. Şolara ýörite öwretmek üçin e, Nädip gmail açmaly, nädip ýutubda agza bolmaly, nädip laýk ýa nädip kommentariýa goýmaly şu zatlary e, teswirler nädip ýazylýanyny öwretme niýeti bilen bu gün rolik çekdik we size häzir görkezeris. Şeýtdik, e, Google-a geldik.

Bärde dlisbä diýenimizde özümiz üçin de, ýagny her kim özi üçin açyp biljek bir zatda. Dla upravlýany biznesem men maslahat edemok. Näme üçin diýende, geljekde birden siz şu akkaundyňyzyň üsti bilen wideo ýükläp, ondan soň şoňa monetizasiýa, ýagny reklamany açyp pul gazanmak niýetiňiz bolanda, şony etmek birazajyk kyn bolýar. Näme üçin diýende, Siz özüňiziň kompaniýaňyzy şo ýagdaýda görkezmeli bolýaňyz, haýsy kompaniýa, nirde ýerleşýär, näme iş edýäňiz, şolar ýalyjyk yzy bar. Dilesi bä diýeniňizde özüňiz üçin açaňyzda hiç hili problema bolanok. Şonuň üçin geliň dilesi bä diýip özümiz üçin Gmail açýas ine. Şu taýdan ine dilesi bä diýip Gmail açdyk. Gelýäs. E-mediada meselem bir dost oglanlaryň biri bir Gmail açyp ber diýipdir. Şoňa Gmail açýas. Meselem de ad Timur diýip goýaly. Ondan hem girdik. Ýyly zadyňyzy belleýäň. Meselem Indi e, ikinji etaba geçdik. İkinci yerine geçenimizde şeýleräk bir zat çykýar. Ýagny adymyzy, familiýamyzy belläp geçdik, ýyl doglan ýylymyzy belläp geçdik. Ondan soň siziň Gmail-iňiziň näli bolmalysyny saýlamagyna mümkinçilik berýär. Şo ýagdaýda Meselem garagum timur gmail.com ya timur garagum gmail.com şoňa meňzeş. Men meselem timur garagum gmail.com saýlaýan. Parol belleýäňiz. Hemmäňiz özüňize meselem diýeli. Her kim özi üçin parol parolyny belleýär. Şo par parol belleýäniňizden soň şo edil şo paroly aşakda ýene bir gezek gaýtalaýaňyz. Dykgatyňyz şu taýda parolyňyzy ýadyňyzdan çykarmazlyk üçin we gmailiňyzy ýadyňyzdan çykarmazlyk üçin ekrany skrin etseňiz ýagny ýa bir ýere ýazyp alsaňyz şo ýagdaýda telefonyňyz çalşanyňyzda ýa kompýuterden girjek bolanyňyzda ýa başga bir ýerden girjek bolanyňyzda aňsatçyk girip bileriňiz ýaly şu taýda meselem добавить telefon nomer diýýär aslynda telefon nomer goşmak hökman däl telefon nomeri Telefonyň belgisini, ýagny YouTube kanaly açyp professional şeklinde ulanjak diýseňiz, şo adam goşsa bolýar, ondan öň hökman däl. Görüşüňiz ýaly, şu taýda ýene ýazyp geçýär. Erinmän okajak diýenleriňiz bar bolsa, araňyzda okap bilersiňiz. Men primaýyny basdym. Ýaňy görşüňiz ýaly Google-da Gmail açdyk we iň aşaga aýdamyzda ýene Timur Garawun çykdy. We Google-da Gmail açandan soň özi awtomat bolup YouTube-a geçýändir. YouTube-a giremizden soň ýene görşüňiz ýaly özüňiziň akkauntyňyz açyldy. Bärden girişim edip bilersiňiz, suratlaryny, zatlaryny çalşyp bilersiňiz. üstüne goşasyňyz gelýän bir info bar bolsa infolaryňyzy goşup bilersiňiz şeýleräk we gelýäs nädip kommentariýa goýmaly nädip teswir ýazmaly şoňa meselem görşüňiz ýaly hine habarsyz alma mejitimi şeýle girýäs e, nädip agza bolmaly birinji şony görkezeýin size Mejitimi kanalyna girdik we birinji size nädip agza bolmaly şony görkezeýin. Ýokarda görşüňiz ýaly, ine, Mejitimi logosynyň deňinde Podpisatsa, ýagny ine şu taýda podpisatsa. Podpisatsa basýas. Ondan soň sagda görşüňiz ýaly e, jaňjaga çykýar, ýagny kolokolçik. Şu kolokolçiga basýas we wse. Bunuň sebäbi näme? Her täze çykan wideodan birinji habaryňyz bolar ýaly. Size wideo çykdy diýe e, Ujemleniýe ýagny sms, soobşeniýe gelmeli. Indi geleli istedik bir wideomyzy açdyk, diýeli soňky wideony açdyk. Şuňa nädip laýk goýýas? Görşüňiz ýaly eýýäm akkauntymyz Gmailymyzda e, Gmail açdyk. Ondan soň YouTube'da akkauntymyz boldy we görşüňiz ýaly ansaçyk laýk goýup bilýäs ýene. Laýk şu taýdan göni laýk goýup bilýär. Eger wideony halamadyk bolsaňyz, dislaýk hem goýup bilersiňiz elbetde. Ýöne ýadyňyzdan çykarmaň, siziň üçin Hemme zat edýäs, ýöne dislike goýmagyňyza derek şu wideony näme üçin halamadyňyz? Näme sebäpden? Şony teswirlerde ýazsaňyz, indiki wideolarda biz şu ýalňyşlarymyzy düzeltmek üçin synanyşarys. Araňyzda like goýup bilen ýöne teswir ýazyp bilmeýän diýenleriňiz bar. Görşüňiz ýaly, bärden iň aşaga edýäs şeýdip, iň aşaga edenimizden soň Şu taýda ine. Ostavit kommentariýadyr. Ostavit kommentariýa girip, ýagny teswiriňi goýup, teswiriňizi ýazyp bilýänsiňiz. Her wideoň aşagynda biz web salgylaryny goýup gidýäs. Her klipiň ýa her aýdymyň web salgylaryny goýup gidýäs. Şony düşündireýin. Şu taýdan görşüňiz ýaly, e, ýubileýimiz habarsyz galma. Şonuň deňinde düwmejik bardyr. Şu düwmejige basanymyzda şeýle zat çykýar. Bärde e, köpüňiz nädip siz bilen habarlaşsa bolýar diýip ýazýanyňyz bar. Teswirlerde görşüňiz ýaly Instagram belläp geçendir. Instagramyň üstü bilen biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Birinji geleli ine Wepa Geldiýew ýaşasym gelenok. Wepa Geldiýewiň klipini doly görmek isleseňiz şu taýdaky gök hata bassaňyz ýagny web salgysyna göni Wepa Geldiýewiň klipi açylýandyr we klipi doly şekilde görüp bilýänsiňiz. Siziň haýyşyňyz boýunça çeken wideomyz şular ýaljyk we başga bir haýyşlaryňyz bolsa ýene bir öwrenesiňiz gelýän bir haýyşyňyz bolsa we biziň elimizden gelýän biziň edip biljek bir işimiz bir öwredip biljek zadymyz bar bolsa teswirlerde ýazyň.